Il-Papa Franġisku darba qal li għandna ngħidu l-qaddis qaddis jew inkantawh bħal meta l-tim favorit tagħna tal-futbol jiskorja xi gowl. Għaliex għaliex eh, propju dan ħanamlu huwa l-qalba tal-misteru Ewkaristiku. Alla se jinżel fil-ħobs u fl-imbit biex isir parti mill-ħajja tagħna mbagħad fit-tqarbin kif se naraw iktar 'il quddiem. U biex dan iseħħ il-Knisja għandha sett ta' talbiet ngħidulhom it-talbiet ewkaristiċi li jistgħu jintużaw f'okkażjonijiet differenti, mhux bil-fors marbutin maż-żmien. Jiena bħala eżempju anke biex tgħinna nifmu iżjed x'inhi t-talba ewkaristika, se nieħu t-tieni talba ewkaristika forsi l-iktar waħda komuni għal iktar waħda li tintuża. Mhux għax hija l-iqsar, Imma probabilment hija waħda mill-isbaħ, hija żgur l-iktar waħda qadima li għandha l-Knisja miktuba ehm, probabilment minn San Ippolitu fil-bidu fil-bidu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. It-talba Ewkaristika tibda billi tirrikonoxxi l-qdusija ta' Alla Eh, diġà fil-qaddis aħna lil Alla qednielu qaddis, qaddis, qaddis, muli Alla tal-eżerċti. Fih hemm il-qofol tal-qdusija. It-tieni tal-Bewkaristika Lil Alla tgħidlu inti mhux biss il-qofol imma inti l-għajn ta' kull qdusija, minnek tiġi kull qdusija u hawnhekk jgħin anke nirriflettu għaliex forsi kultant naħsbu li l-qdusija tiġi minn xi ħaġa li nagħmlu aħna, mis-sagrifiċċji, mill-penitenzi, mill-fedeltà tagħna. L-għajn tal-qdusija huwa Alla, huwa Alla li ilaqqamna bil-ħajja tiegħu kif Alla fil-bidu ta' nifs tal-ħajja lil bniedem imma anke l-qdusija tiegħu ma niftakru ma ninsewx L-istedina anke tal-Kelma t'Alla, anke Ġesù fit-Testment il-Ġdid biex inkunu perfetti kif perfett hu l-Missier tagħna fis-Smewwiet, hija biex l-istedina biex nilħqu l-qdusija, il-perfezzjoni fl-għajxien tar-rieda ta' Alla, fl-għajxien tal-ħajja tiegħu. Imma t-tieni talba Ewkaristika lil Alla tgħidlu Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, u għax inti l-għajn ta' kull qdusija allura, Qaddes dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Ċelebrant il-qassis jagħmel idejh jifrex idejh fuq il-ħobż u l-inbid. Hija azzjoni liturġika li tinstab f'diversi ċelebrazzjonijiet liturġiċi anke fis-sagramenti, it-tqegħid tal-idejn. Meta fis-skiet is-saċerdot jew l-isqof iqiegħed idejh fuq ras ta' persuna jew fuq oġġett biex fihom jinżel l-Ispirtu s-Santu. Punt ta' riflessjoni importanti huwa dan. Aħna ħafna drabi naħsbu li Alla jistedinna kontinwament għall-ubbidjenza u ma jagħtina xejn lura, però għalija, anke bħala saċerdot, dan hu mument li lili jumiljani ħafna nħossni veru ċkejken quddiem dak li qed ngħid għaliex filwaqt li ħafna drabi aħna naħsbu li qed nobdu lil Alla, imma Alla aħna ngħidulu ibad l-ispirtu tiegħek u Alla mingħajr mingħajr ħafna affarijiet, mingħajr ma ħa joqgħod igerger jew jagħmel affarijiet oħra kif kultant nagħmlu aħna, jobdina, aħna li aħna midinbin, aħna li aħna niddependu għal kollox minnu, jobdina u jibgħat l-Ispirtu tiegħu fuq l-offerti, fuq il-ħobż u fl-inbid dan il-moment ngħidulu l-epiklesi. U nistgħu ngħidu li minn hawn jibda il-proċess tal-bidla eh, li sseħħ fil-ħobż u fl-inbid li jsiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Imbagħad, wara t-talba lil Alla biex jibgħat l-Ispirtu tiegħu, is-saċerdot ibierek l-offerti permezz tal-barka ta' Alla nnifsu u jiġi biex jgħid ir-rakkont ta' dak li seħħ fl-aħħar ċena. Waqt il-konsagrazzjoni mhux qed iseħħ dak li jagħmel Ġesu fl-aħħar ċena, u allura irridu nifmu li din mhix rappreżentazzjoni ta' dak li seħħ fl-aħħar ċena, Imma rridu nifhmu li Ġesù meta waqqaf l-Ewkaristija fl-aħħar ċena kien qed jantiċipa dak li kellu jseħħ fuq il-Kalvarju, l-għotja vera. Meta hu talilu nnifsu missier nerħi ruħi f'idejk b'dak kollu li hemm marbut magħha fuq il-Kalvarju din l-għotja Ġesù antiċipa. Aħna waqt li qegħdin inkellmu lil Alla u ma ninsewx waqt it-talba Ewkaristika maħniex inkellmu l xulxin il-qassis Mhux ikellem lill-poplu, imma qed ikellem lil Alla nnifsu. U qed jgħidlu għax Mulej, meta Ġesù kien miġbur mad-dixxipli, qal dan il-kliem fuq il-ħobż u fuq l-inbid. Imma filwaqt li qed jgħid dan il-kliem, aħna qegħdin ngħixu mill-ġdid is-sagrifiċċju tal-Kalvarju, ġifieri t-tbatija ta' Ġesù, il-mewt tiegħu fuq is-salib li hija L-għotja, fi kliem Ġesù stess, iż-żerriegħa tal-qamħ li taqa' fl-art u tmut, għal dawk li hija tħobb, m'hemmx imħabba akbar minn din, li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu, imma ma tiqafx hemmhekk, tkompli wkoll bil-qawmien ta' Ġesù. U għalhekk wara l-kliem tal-konsagrazzjoni l-qassis jgħid dan hu l-misteru tal-fidi. U aħna nwieġbu nħabbru l-mewt tiegħek, Mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Kif qed ngħixu dan issa, aħna nistennew niltaqgħu miegħek wiċċ imbwiċċ meta jasal iż-żmien.